he munghana u vone xin'wana evhengeleni ivi u tsandzeka ku xava hikuva u hava mali u nga vileli payday solution yi ku tala na xintshunxo wa nga twa va ku lomba mali ya ntsengo wo ringana 5000 rand ivi u va hakela hi siku ra muholo yingisa swilaveko swa kona swa olova u yi rhumela ntsena 3 month bank statement recent payslip id copy leyi nga setifayiwa exiphoriseni ivi ke u swi rhumela eka nambara 063 503 3469 swi olove no kahlula payday solution we take the burden off u lava ku endla phati kumbe muchato wu kanakanisiwa hi nambara ya vanhu lava nga ta attenda hikwalaho ka swipimelo swa covid-19 eafrika dzonga u nga vileli g1 sole makamu channel yi ku tela na xintshunxo hi ku endlela live streaming eka facebook na le ka youtube channel ku kuma vukorhokeri bya hina bela riqingho eka 083 958 9310 kumbe u rhumela email eka email address ya ntokoto studios at gmail com
Loko munhu a hlangana na ti-problem ta ku fana na ku ri a tsemeleriwa swirho leswi a nga tumbuluka a ri na swona a swi heleli laha a hlanganaka na maxangu loko a ha ri xibedhlele a swi heleli laha a twaku ku vava loko a ha ri xibedhlele ku ba nkarhi ku fika ku u faneke a tlhelela kaya vanhu lava va nga ku gcina u ri na swirho swa wena swi helerile loko se va va va kha va ku vona u vuya swirho swa wena swi kha swi xota va ku khoma njhani va ha ku tekisa leswi a va ku tekisa swona emasunguleni Kumbe ku va ku ri na ku cinca na? Emadyambyini ya siku ra namuntlha hi episodi ya ku hetelela ya Bot Aaron Chauke kumbexana Aaron Muchumayeli va ku huma eka Hassan Dakari va hi byela ku ri vona loko se va ta va va hete timhaka ta le xibedhlele se ku faneke ku fika nkarhi wa ku va ya kaya va fike va khomiwa njhani hi community kumbexana hi vanghana va vona
se tikumani leyi eh, the 25 to 25 a ku ri friday the 26 saturday the 27 sunday the 28 the 28 a ku ri monday ku fika dokodela ri ku na ku ta ku discharge eh but before ni ku discharge u fanele u ya theater u ya chekiwa ku u kahle na loko hi suka kwalaho hi ta ku hisa a a enanini a wadini ku ya chekiwa marhambu no ku okay va ni tekini va ni yisa theatre va ni cheka va kuma ku ni right se va ku hayi hi ta ku discharger hi ti one ta ta april ni ku e a nga ri laha ku sasela february va ku ya dokodela u ri u ta famba hi ti one ta april a ka ha ri ya lwa doctor bail ni nge te ni kume ni kha a va kha va ku wa famba u ya uk a ku na ha ri kona na ha yimeli wena ni ku e kasi ku humelela yini ivi loko va ni yisa a theater for 31 ta april va ni cheka va ku ya discharge mara u ta famba mundzuku um ku tiyisisi wa mina ni n'wi fonela kwalaho tifoni ta tinese ni ku a ni tele na mpahla leyi ni nga ta famba ni mbali yona loko a fika loko ni n'wi languta so ni twa ku ri ni hunguteriwa hi mihloti a ku phese ni ta ku ku tekeni ya kaya ya kaya ni kuma ku ku famba a ni swi koti na phewa so kusuka la xibedhlele ku ya fika rinkini swi vi ndiya ndiya ngopfu ku ni ya fika rinkini kuma ku ni khomile lero loko ni huma laha ni twanga ku vanhu hinkwavo va langusa mina ni mbale xijaketani so maravoko leriyani a ni ri a ni ri pfarile va langusa mina hi famba ya fika a rinkini khandziya thekisi a ti nga se nghena tithekisi ka ha sale ndzhaka to suka ka malamulele a ti mi chicha ka mbalapila mara mehe se lowa wa thekisi u swi vonile ku a dlaya mani lowu vavisekile ngopfu se swa mina ni kombela accident leyi a ni a yi tiviwile a yi dumile swinene laha ka taxi driver leyi ni ku hayi accident leyi a ni yi tiva ni ta ya ni ya mi chicha exitichini ka ha sale ndzhaka mara a yi fiki. ta fositela ku ze ni chicha xitichini a ni nge mu fikisi mutini u yi tekile a yi yisa kaya ni fika ni chika ku ri loko ni chika laha ka ha sa ni ta karhi ni twa nga ku no vona ku ri ni twa nga ku no vona filimi so ni nga ku ri ni nga thembi ku hi mina um hi ehla hi famba ya kaya hi fika hi nghena loko ya ha nge se fika kaya ni kuma ku vafana lava ni tshama na vona. a hi dzumbadzumba swin'we ti-classmate ni kuma ku un'wana na un'wana loko a ni vona u tsutsuma ni teka yindlu swi ni nyika problem lava ni khomani na vona ti-best friend ta mina loko munhu a ku ni ehe matihlo ku ri u tsutsumela ndzeni ka yindlu ku ri why munhu loyi a ni vona a tsutsuma ndzeni ka yindlu na loyi ni nga n'wi tshemba ngopfu ka munghana wa mina ni ku a loyi nete a twa ku ni kona kaya hi yena a nga ta hatla a fika ni kuma ku o na ku khigi hi matihlo hi kotlana a tsutsumela ndzeni ka yindlu ni fika ndzeni ka yindlu ni ku a swi ra amukelekangi mhani va nghena ni kuma ku ni kuma ku va va va rila loko ni nghena laha phakatini ka munhu ku ri ntirho hi mukhosi wun'wanyana ku ri kumba ngopfu so ni a fane ni nga vuyanga a fane ni file. Ku ba nkarhi ku fika laha ku vava ka nyama kumbexana ku vava ka miri swi nga ha ku twiseki ku vava ku fana na ku vava ka moya um nkarhi wun'wanyana loko vanhu va kha va hi tshimbetela hi maendlelo kumbexana hi marito kumbexana hi mintirho swi fikelela laha se swi vavisaka moya ku tlula mpimo u twa ku nga ku na pain ya le nyameni ya antswa ni twa nga ka xiyimo lexi a va ri ka xona botaron se a swi nga ha tsakisi hi mhaka ya ku a swo endla u nga ku vanhu vo vona xilo or vo vona munhu loyi a nga lova hi swin'wanyana swa leswi swi endlaka ku vanhu lava va nga tsoniwa va nga ti amukeli maendlele ya hina hi va ku hi ri kahle mara xin'wana lava ku xi tiva i ku a va ri na malembe mangani loko ku humelela swilo leswi
a ni ri na 19 years loko ni ni tsemeka voko ni wa 1991 ku heta ku fika family kwalaya ivi va ku ha swi amukeli ni te loko na ha tshami ni ku ta ku ta nghenelelela buti wa mina yelwa ni nga tibana yena hi movha ni kuma ku loko a fika laha wa 1974 ni to hi yena wa first born sweswiwani ku sesi va lovini va 1970 lava a va ri kulukumba ka yena loko a nghena ndzeni ka yindlu ni n'wi byele ku humula ndzeni ka yindlu kuma ku a swi amukeleki yena a nga ri na cement mi ku wa swi vona leswi a wu swi lava se swi endlekile ku ri ku sukusela le ndzhaku ka ti two ta February ku ta ku ta fika namuntlha mahanyelo ma mina a ma ha vangi mona nkarhi wolowo wa twenty ten a ni endla ingaku no ka ni nga ha ri normal hi ku loko ni vona vanhu a ni a ni chava no famba vanhwini loko ni famba voko leri a ni ri tumbeta a ni a ni a ni pfala ku ri a ni mbala J_C hala ni pfala ni zip a ni tala ngopfu ku lava ku va ni ri joni ni nga vi kona ka ha sani un'wanyana wansati wa buti wa mina a za a ni byela ku papa tsongo phela voko ra n'wina ri tsemekini u swi vurise sweswi ni ku why mi vula so . a ku muka ka mi nga tshami mi mbale xibajana lexiwani kha ku hisa ku ri loko kha ku hisa mhani tshama ni mbale jaketani lexiya ka hisa ku hisa a ku ni kombela mi mbala hembe mi yi petsa um yi fika hikwalaho voko ri ri nga tsemeka kona mi mbala kahle mi ta swi vona mi ta va right ri xawela a joni ni ku no vanhu va ta ku yini ku ri ka ni famba la exitarateni a ku swi ringeteni hi famba hi ya maponya mall hi khandziya thekisi a ni petsela hi yena a nga ni dyondzisa no petsa e, e, e, e hembe ni petsa kumbe xikipa xi xi va so hi khandziya thekisi ya maponya mall a ku na ta mi kombisa swin'wana ya maponya mall hi tlhe hi tlhelela xa wela a ku mi vonile ni ku ku hana n'wanga ni sondolota a ku ku hava munhu a nga swi tiviki ku munhu wa hava the same book um se ni ku susa namuntlha xi lexi ni ya ku xi chele na dasbin a mi nga ha mbali n'wimi hamba mbala swikipa na tihembe um swi ni tsandzini ku swi amukela swo fana sweswo mara ni swi amukerile boti wa mina loko va vuya fike va hlamala u nkotini misa loyi mi no twa ni tata ku khensa ngopfu ka sikhwiza wa vona ku va va vi na xivindzi um xa ku va va khalima kumbexani va va tshinya kumbexani va va kombisa ku no Eh, vanhu va swi tiva ku ku na vatsoniwa but aron ti amukeleni papa ntsongo wa mina eh, mi mi hluvula jesi leri mi tshamaka mi ri mbarini Eh, vanhu va ta swi twisisa ku ku na vutsoniwa ni rhandza ku va khensa ngopfu hi mhaka ya ku vanhu vo tala ha swi hleketa swilo leswi ku hi swi byela vanhu mara a hi na wona matimba kumbexani xivindzi xa ku hi ya hi ya va feyisa vanhu valava hi va byela ntiyiso ho swi vulavula ku ri hi xiyini so ku vona ku va va tlhela va va va na matimba ya ku va va byela about a ri ni twa ku ri swa xiyimo xa le henhla ngopfu endzhaku ka makete lama ma koma swinene hi ta vuya but a ri ni va hi yisela mahlweni um bulo ra vona

hi vuyile emavhengeleni hi le ka g1 solima ka muchanele hi kombela n'wina mi nga ku voneni ka youtube mi vhela mi subscribe loko mi nge se subscribe n'wina mi nga ku voneni ka facebook ku na yin'wani minongonoko hi nga yi tisiku ka facebook yi helelaku le ka youtube ntsena se swi kahle ku mi hi folowa na kona mi fika mi subscribe mi tlhe mi ba notification bell botaro ni ta kombela mi hetisa hinkwaswo leswi nga sala sweswi ni nga ha mi kavanyetangi u ngi koti yi nimisa loko u hlukula xilo xi wona phela na mehe a ni twisa ku vava ni kuma ku i avele chauke i buti wa mina hi yena a ni tshamatshama ngopfu ni ri na yena ni kuma ku hambiswiritano loko a ni langusa buti wa mina na sweswi ni vulavulaka a nge se swi amukela mhisa luya wa buti wa mina ku voko ra mina ri tsemekile na sweswi loko a ni languta. wa rila vo buti wa mina hinkwavo loko va ni langusa va rila avele na n'wana wa yena Joseph mara loyi ni nga tiba na yena leswi ni kombela ku swi hlamusela swi ni endla na ku nkarhi wun'wanyana ni nga ha ti amukeli xiyimo lexi ni nga xi xona before ni ta nghena ngopfu ka swona. um ni yini a Polokwane ni kha ni apulaya artificial hand um va fika va ni pima pima ivi ni heta ni byela madokodela mina ni ku mina artificial hand a ni yi lavi ivi va ku why u ku a wu yi lavi artificial hand ni ku artificial hand a ni yi lavi why because miri loko ni yi vekela ni fane ni loko ni tlhela na yi susa. ni kombela ku un'wana na un'wanyani a ni vona ni ri sweswi ni nga xiswona loko ri tsemeki ni ri tsemekini xilo lexiya xi ta xa ni nyika i problem um i madokodela ma swi twisisa ku ta papa van'wanyani va ngo mester chavo ka va loyara va ku a va ni pfunapfuna vhele va ku ni kombela ku ni ku xavela voko ni ku a ni ri laha voko leriya voko leri loko ni ri vekela laha ni fanele ni tshamaka ni ri susa ro to khavisa loko a ni ku ta mbala kahle ni ku na sweswi ni nga xisweswi ni mbala kahle mpahla ni lava un'wana na un'wanyana a ni vona ku ni njhani um ni nge se nghena ngopfu ndzeni kwalaho vubihi bya artificial ka mina Kovi lebyi ni vone ku ri kumba un'wanyana ni ri a makhwayeni a xawela a thirteen thirteen ka ku ku ri na ku humesa endleleni wa fuloro chauke nkulukumba loyi a nga ri hava voko ku fana na mina mara yena a nga tshembisanga leswi ambala artificial na ti glove a kha a ti nwela byalwa laya nkulukumba loyi u heta a tlhela a sukelana na na na vanhu ni vona va n'wi ba. vanhu lava a va swi tivi ku munhu loyi u na voko rin'we leri n'wana hi ra yena ko va vanghani vanghani vanhu va zama ku lamula ku ri ku mbola ni vona u u lwa hi voko rin'we va heti va swi realizer ka loko nga ku voko leri ro ro heta ri wini va kha va ba mufana luya ni kuma ku vanhu lava kha va ba mufana luya va heta va tisola va heta va rila kunene ku ah, a hi nga swi voni ku hi ba munhu wa wa disable ni kuma ku na minkarhi wolowo a mi ri kona kwalaho ene mina voko ni hava ku ri kusuka kwalaho ni vheta ni ku never xilo lexiyani ni nge he vekeli why because vanhu van'wani va ku sukela mi sukelana va nga swi voni ku voko a hi ra wena is better munhu a hi sukelana a kha a swi vona ku ni holova na munhu wa njhani leswiwani ni hlamuselaka lava vo why a nga a nga lavi artificially eh, eh a xilo lexi a xi durhi xi kona xi na xa mahala swibedhlele mhaf mi futhe hi ku a ni vaviseki hi accident a ni xi kuma free vanhu va exenda va nyikiwa free swilo leswiya a ni to lava xixa xa special loko mi kuma ku ni tiendlela hi mali ya mina mara ni zo ni artificial hikuva ni vona misa loyi a kha a fayeteliwa i a ri na voko rin'we a ri na voko ra artificial se hi xona xitori lexi xi nga endlekisa xiswona ni nga Pona ri ahla mini, a swi nga ha tshembisi ku na ha ta famba mina hi minenge ya mina. Ni loko no ya ka Malamulele exibedhlele ni fika ni nghena, ni nga huma ni ri no ma one thousand kumbe five hundred rand. Leyi ni yi va ku ni nyikiwe hi tinese. Hikuva un'wana na un'wana loko no ze ni nghena laha xibedhlele la ti-ward-ini, ematshan'wini na ku mina ni khensa vona ka leswi va nga ni khomisa xiswona, va nga ni ongorisa xiswona, ni va xavela ti-cold drink, vona va nyika mina. He a hi nga tshembi ku. Wena ha ta ku vona Aroni u hi cinise erhuvurhuvu wena na xibedhlele la a hi se tshama hi hlangana na munhu loyi a vaviseki ku fana na wena hi accident so lawani hi wona matimu ya ku va siku ni nga pona ri ahlamile so hi ku lava ku nghenisa nyana swin'wanyana xin'wana xi ni vangelaku problem ni loko na ha tshamile sweswi ni nga xiswona sweswi. buti wa mina esaya Chauke leswi ni kombela ku swi vula leswi hambileswi a swi nga fitaki ngopfu ha tshama kha hi holova yaloye ni nga tiba na yena yaloye a nga endla ku ni ya tsemeka voko leri sweswiwani ni swi vula ku ni ta ku yaloye a nga endla ku ni ya tsemeka voko hi mhaka ku yena a nga ni rhamba ni kha ni fela xikipa xa Chiefs ni luze muholo wo tala ngopfu laha ni nga kona hi mhaka xikipa xa Chiefs. kahlekahle hi mhaka ya vusiwana hi mhaka ya ku pfumala namuntlha ni disable bodo wa mina loko ho phikizana eh u ni vavisa hi timhaka ta voko u tshama a kha a ni byela ku u nga xigona a wu tihleketeleli loko no ringeta ku tsaka nyana na vanhu ni vana vanghana eh A ni gine ni joyina na moya nyana wa byalwa hi mhaka stress ni tshika na kereke hi mhaka ya stress ku ri ku ni nwi byalwa ni twe ni a ni hatla ni phaha na vurhongo se buti wa mina loko ni kuma ni tshame na vanhu a ta kuma mi kuma ku nkarhi wun'wani na ti kuma ku byalwa a ku xava ngimini a ta fika hala a fika a rhuketela a charger a xava na vanhu he a wu ti ehleketelela u nga disable u nga tsemeka voko nkarhi wun'wanyana siku hi tlula ni minenge a ku ta ku ba ngopfu wena na voko rin'we sweswi ni vulavulaka I'm sure ku a vhiki leri nga hela. hi vo ti hi ti hi ti six ta n'hweti yona leyi hi holove ngopfu a ka ha sani dakari kwalaho bottle store a ni yo tshama a ni kuma ni tshame na vanhu van'wana va xava tikhisi a ni nga ri ku nyika byala a ni twisisiki loko a fika lani u twi hina hi ni munhu wa lava ngopfu khasini a fika a ni sukela i boti wa mina a ni byela timhaka ni ta koko ni heti ni va hlamuleni boti ni ku swi ri swilo leswiwani a mi yo swi pulana na swa ku ni tsemaka voko na Mi swi tiva ku he buti evuton'wini bya mina ni ta pfuka ni nga ha mi rivalelanga ende na le mutini wa n'wina se mi ta fa ni mi ta fa n'wina kumbe mina ni fa a ni swi tivi ku ku ta rhanga mani na mara loko mina no rhanga ni fa ni kombela ku kosini wa mina mukati munhu loyi ni vulavulaka na yena i n'wana papa mina mamani siyele n'wana mhana mina se swa ni nyika problem sweswiwani swi ni pfuxela tipheni letiya ni ka loko buti wa mina loko ho va hi tlulana milenge um a ni byela timhaka ta ku ni xigono ni disable e a ta ni ba ngopfu o ni byela ku ni tsemeke voko ni kha ni byeriwa hi buti wa mina u yimile a ni rhuketela ku ya u tsemeke voko u xigono swin'wana ni nga swi dyondza mina eka xitori xa bota aron i ku siku ra wena ra ku hundza emisaveni loko ri nge se fika a ri se fika a ku na loyi a nga ri fikisaku i mhaka ya ku va hundzi ka swiyimo swo tala ngopfu va ti tiva tiwi tiawara ta ku tala ku hundza mpimo lowu a wu pimiwile swi tele ngopfu va nga hlangana na swona so um xin'wanyana ni xi vonaka xi ri na nkoka i ku swi kahle ku ri munhu a ti amukela the way a nga xiswona mara na hina vaakatiko kumbexana hina hi nga nene a hi va pfuneni vanhu lavawani ku va sapota hi va hlohlotela ku ri va ti amukela ku nga tlhela ku va hina hi va nyenyemukaka mi kuma ku munhu ye n'winyi a swi amukelini mara the way hi n'wi khomisaka xiswona um hi mhaka ku godeliwa na ku hleva hleva vuheveheve swi endla ku munhu a za a hetelela a nga ti amukelanga ku fana na mina vanhu vo tala va tala ku ni vutisa ku ni yo yini gomo la ko tani and a a a ri vave a ri a ri a ni lowa a a ni lo pfimba ni lo endlisa swona swi hetelela swi nga ni khomi kahle na mina sweswiya se mi kuma ku se ni lwa se ni ni lwela ku ve ri ni na gomo ra ku hundza magomo ya lavan'wanyana so hi swin'wana swa leswi ni nga swi dyondza ku swi kahle ku eh hina hi hanyaka na vatsoniwa hi va motivate hi le ka G1 Solima Kamo channel eh um, a ni swi tivi ku hi ta sa ya hlangana rin kambe live ma swi languteka nga ku swi ta teka nyana nkarhi a ni navela ku minduku before eh, ni ya leni ya ku kona ni suka ni mi nyikete show ya tiyiselani maxava ya episode 3 mara swi languteka u nga ku nkarhi a wu nga ni pfumeleli se a na ha swi tivi ku u ta ni pfumelela rini but lexi ni nga xo hi xona swa endleka ku va na gabenyana ya vhiki or kumbexani mavhiki mambirhi ni nge se vuya ni ta va live inkomu Themchest Computing and CCTV Installation vukorhokeri bya hina byi katsa ku ngheniseriwa CCTV graphic design branding networking na programming ku xaviseriwa ti-laptop na tikhompyuta hi tlhela hi ku lunghisela swi nga heleli kwalani tihlanganise na hina eka nambara 073